hi le ka g1 solima ka muchannel channel leyi nga yi kulukumba misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona a sikwini ra namuntlha hi kombela mi joyina channel mi subscribe chanele ya hina yi kota ku kula yena tata nhlungwana mm. a kwala ka chanele leyikulu kumbe kombela mixewa ta vanhu lava nga ku hi voneni e xewani ku hala mi nga kona hina hi pfukile ta hi ri kahle e mm. bava hlungwana vanhu va ku tala va vone xitori xa n'wina um xa mafele ntiyiso wolowo eh va ku hayi lava va hemba Eh, yeah, yeah. a swi endleki swi sweswo Yeah. eh nhlamulo ya n'wina hi yi ka swi sweswo Eh, nhlamulo ya mina hi leyi i ntiyiso va kaneta vo tala va ri swi humelele ka yesu Okay. ka munhu wa ngati na nyama loyi a nga beburiwa hi ngati na nyama a swi tolovelekangi a swi kona Eh. a va tshembi vhela eh mara hi ku ya hi mina ne swi ni endlekerile okay ya mina swa ku fa a ni hembi swi endlekile 13 months hinkwayo so sweswi ni va confirmisa ku va swi vona ku eh ku na matimba ya xikwembu mm. loko swilo swi la ku u hlambanyisa mm. se ni le ku hlambanyiseni hi ndlela leyiwani ma swi vona hi ku vo tala ma ta va gungula yini mm. ku hambiye hi yesu hi yexe hi yexe ya if masiku manharhu ya se lo wa lembe loyi se ya wa lembe swa hlamarisa vhela swi hlamarisa ngopfu mina eh lembe swi endlekile ku 13 months i lembe ene a ni nga dyi nchumu a ni nga vulavuli a ni nga ku hava lexi a ni xi endla hambi hi ku ya xiyindlwanini ku endla nchumu xa mina no tlela ntsena ni tsandze tin'anga lava va ku duma va nga ni yisa ka vona va ni tsandzekile swibedhlele swi ni tsandzeka na swona mm. ya madokodela va ku hayi fambani mi ya vona ku a tshama kwala kaya hi ta vona loko a timekile mm. ma ni twisisa mm. vhela va vuya va ni veka nsinyeni nsinya laya ni tshama loyi a nga na twela vusiwana a ta mara vo tala va chava hileswi a ni ri xiswona futa a no va skeleti kahle kahle mm. nyama xikhumba lexi a xi lo hlangana na rhambu mm. mani twisisi mm. e ku nga ri na voko laha na ku voneka nyana xivokwana xitsanana milenga na ha vulavula ivi laha ni nga tlela swi za swi karhata ni khonya na kunene hi matlelele lamaya ni khonya ni swirhu na mavoko na milenge hinkwaswo mm. a ni nga vula na noma u nga vulavuli that's why mani ni twa na sweswi loko ni vulavula inge na opozanyana na dyohanyana se a ni nga vulavuli ni lo tlhela ni sungurisa ku vulavula ya ku dyondza ku vulavula a ni nga fambi so papa va mina loko ni ta va ni hanyile vhele hmm. hi vona a va kota ku va ni yisa ku fana na laha ndlwini leyi va ni fambisa na hmm. ni vuya va ni khomile ni za ni tolovela a ku nga tolovelekanga a ni tshamise sweswi a ni loko u tlela u ku e swi veta misiha liya yi khomana ya so timhaka ta marhumbu ke because vo tala va hlamusela ku marhumbu loko ma twi ngopfu ndlala nama ma gina ma ma pfaleka ya marhumba a ma pfalekile i ntiyiso wolowo a ma pfalekile why ni swi twisisa hi ndlela yaleyo i ku loko ni ta va ni hanyile mina va ve se va ni yisa xibedhlele futhi va ni tlhelerisa xibedhlele ivi va ni cheka um va ku swakudya swa yena loyi a dyi masi na tibhoncisi na malamula loko ma ri kona ma so mara a no phaka xibedhlele a va ni tsalele phepha ku a ku ri na ndhawu leyi a ni ya ni ya kuma swakudya leswiya e nyama yo tsakama leya homu yo tsakama yi nga tshamangi ngopfu fridgini ya ha ri fresh hi yona va ni swekela yona ntsena vuswa a va ku ni nga dyi a ni nga dyi vuswa a ko va meleka i meleka ya a ni dya meleka nyama wona loko mi ya sungula ku ku dya swakudya ko a mi nga twi ku vava ni twile ku vava ngopfu na hambi hi sweswi ni ni nga se ni nga kahle ni mm. a ni swi rhandzi ku dya ni xurha ngopfu okay. loko no xurha ngopfu ni twa ku vava yeah. ene swakudya swa mina ni tolovele ku dya hi vo ma three four eh. loko no dya na madyambu ni hi nkarhi wa ku se ni la ku ya ku tleleni ni twa ku vava ni nge tleli mm. ni ta wumbulukela ngopfu Eish. So siku ra ku sungula ku vuya mi mi vule marito man'wanyana ma ku loko mi phaphama ya mi te i kwini kwala. ya ni vutiseli ni vutisa papa vhele Ya. hi vona ni nga sungula ni va vona va ri kwala kusuhani Eh. Eh. So loko mi kha mi hlamala ndhawu liya mi nga ka yona ku hi le kwihi vanhu vona lava mi va vona a mi va tiva ku loyi mani loyi mani. a ni nga va tivi vanhu a ni vona ku i munhu ntsena okay e munhu a ni n'wi vona mara loyi ni nga n'wi tiva i papa ni nga va vona ku i loyi papa se ni vutisa ni ku hi kwini kwala mm. ya mm. ya ya wena muyingiseri u le ku vabyeni vahlungwana va na nkani la ka ka ku a va lovile va kwala no ni nge ni nge tlheli lexi hlamarisaka xin'wanyana ne um yesu u titsoni masiku ma ku fika futhi lama vhele vafundhisi vo tala va swi endlaka masiku lawa eh. mara enkarhini luwa hi nga tsona hi wona a swi mm. languteka a a tshovi record ku va a a a tshame nkarhi walowo n'wina mm. eh, loko mi ta va mi heti lembe mi nga dyi mm. ya ni ni hetile lembe ko va mahlori ya xikwembu ku munhu a ta hlambanyisa ni hlamuselaka ma swi vona ku lo va mahlori yeah. lembe ni hetile ene a ni nga twi ndlala a ni nga twi torha a ni nga futhi hikuva a ni nga vulavuli mina no tshama a ni nga hefemula leswo fana na sweswi ni hanyaka a a ko ba mbilu ntsena ndzeni ma swi vona yona yi ba tanihiloko ni ta va ni hanyile a va karhi va ni byela va ku hayi a hi lava ku n'wi cukumeta vhele Eish. a va lava ku ni cukumeta Yeah. va endlele xin'wana a ni khala ku endliwa leswa swa xa ku rhwala mufi a ku Eh. nga se va na timuxari ngopfu Eh. hi vo 87 Yeah. ya a ku nga se va na timuxari a va endlele xa xa ku ndlalela va hoxa swin'wana lahaya ku va kota ku pakatsa munhu va veka lana lava n'wi yisa mangqwaveni a xi endliwile xexo ya ya twala swinene so loko ko va ku ri na munhu loyi um maybe a believaku ku na yena u u tshame a lova mi twa u nga ku ku hambana ka ka yena na n'wina ku nga va ku ri kwihi because ku na van'wanyana khale. loko la ha kula Eh. a va ku i maria na maria va ku vona va ze va va ya jika tilweni va vuya sweswiya swa ku taniya n'wina a ku ri swihi maybe mihlangano vakokwani kumbe ku humelele yini nkarhi lowu a mi miyele kakhulu kwalano mi vutisele kahle mina a ni hlanganangi na vakokwani kumbe ku vona swin'wanyani um emiehleketweni ya milorho a ni lo hwi ntsena mm, a mi nga ha ri kona a ni nga ha ri kona mara ku ni vo ku na ku munhu a vona swin'wanyana mina ni swi vonangi mm. kumbe u vona vanhu kwale matilweni kumbe njhani ha ko va moya hwi ntsena e ku fana na loko i i dlaya risokoti lana ri vheta u kumbe suna u ri kona ma swi vona yi chaya kwalano E a ku lo hwi ku nga ku nga humeleli nchumu xa ku vona a ni xi vonangi ya ene mina se se- leswi mi swi vulaka ni sungula ku believer ku lava va va va va swi vonaka maybe va va va lo titivala ya ivi va gina va va pfuka Ya. loko i fini I ku zava ku ku fa i vurhongo ku va ku ri tigidi kwala i ntiyiso ku fa i vurhongo um swa ku vona leswiya ku ta va ku ri ku lorha kumbe mihlo mahlori man'wanyana ya mafele ya munhu mm. a ni nge kaneti swo fana na sweswi loko va swi vonile vanhu yeah. mara mina ni vula hi leswi ni nga swi vona a ni vonangi nchumu hikuva a ni nga endli nchumu a ni nga tivi nchumu a ku lo hwihi yeah ya ku fana na loko munhu a etlele yeah ya that's why hi xichangana va ku eh, ku fa ku etlela i vurhongo Indeed. wo hwi hambi va sala va ku khoma voko ku hava laha ri nga ta kota u nga ta twa ku vava va nga ku ba phela Mm. u feli mara u nge twi ku vava u hlamula ku mani dlayo mindlani file eh se leswi ya ku va mahlori ya mafele ya vanhu loko ku ri ku ku na lava va nga fa va tlhela va ya matilweni va tlhela va vuya va ku hi vone yini yini yini Yeah. mina a ni vonangi nchumu ya Mm. okay swa twala xo hetelela bahlungwana ne na twisisa eyi vanhu va ni chingeli ngopfu ni twisisa Shit, va ngopfu va tele swinene Yeah. Eh, ku kwalomu ka ti-facebook ka ti-tiktok na lava va ni fonela kunene na twisisa e va va ni chingela hi mhaka liya ya ya yi yi nga vulavuriwa ya ku eh eh mifuyi tihlampfi ne na va twisisa ku why ni nga vuyi ka n'wina ni ta ni ta mi vutisa hi hi mhaka ya tihlampfi endzhaku ka loko ku ri na vanhu lava rilaka hi mhaka ya tihlampfi ya ku va ku a ni vhela um hi nga va hi nga swi voni ku fana E, mina tihlampfi vhela ni fuyile okay. mafuyelo ya mina tihlampfi laha ni tshamaka kona i switandi swimbirhi swo khomana okay. so ni kumile damu ri ri kona lahaya mm. ene a va ni fostelangi lava nga ni xavisela ndhawu liya okay. hi mina ni nge te ni lava kona ya yeah. mm. ene va xavisile ndhawu liya va jamba damu leri a ri angarhela four ya switandi okay. so va ri jambile hikwalaho ka ku van'wana va nga swi hleketeleli ku swi lava mm. ku lava ndhawu liya mm. ivi mina loko ni ta va ni xavile ndhawu liya ni tshamile kusukela 2017 mm. eh na 2018 2019 mm. na 2020 ni nga swi hleketangi swa tihlampfi mara mati a ma va ma ri kona ma vona ku fana na ximumu ndhawu liya ma tshwanyana hi sweswi ma a ma fambi hi mhaka ya ka titimela ene vanhu loko va va va karhi va cheleta kwalaya na mina ni karhi ni cheleta swo boha ma ya hansi tanihiloko ku ri nkoveni ivi mina ni hleketa ku yini ni ku hayi miehleketo ya mina ni ku why ni nga cheli tihlampfi lana ni xava swihlampfana ni chela hi ku mati ma kona mo luza ma swi vona a ku nga ri hi business a ko va miehleketo ntsena a ku nga ri xikongomelo xa business so ni xavaku swihlampfana ka vafana van'wana a va ya dan'wini ku phaseni ivi ni ku mi ni vuyela na swihlampfana switsanana leswaku hanya se va ku ho hi ta chela vuswa ka five liter swa nghena laha ya ha swi kuma mm. se va ni vuyelaka na swona ni xava ni xavile ka vafana va ku ringana vanharhu hi ku hambanahambana ka vona mm. lava a va ya kwale mm. ivi ni swi chela loko ni chela ro sungula a ku ri june ku titimela swinene a ya ka july a ku titimela hi 2019 okay. e so swi fa a swa ha ri swintsanana swi fa hi xirhami why ni fike ni swi chelela hala kun'wanyana okay. kasi hambi swi lo tsandzeka ku jambela halaya hi ku na halaya mati ma kona a ni swi twisisi ku ku humelele yini eh. ivi swin'wanyana swa ku swi file vhele okay. swin'wana swi salela eh. ni swi twisisa ku a swi fa hi xirhami eh. ivi ni ya tlhela ni xava swin'wanyana ni chela loko ni chela o oh, ni tshame tin'hweti ta ku ringana three months ni kuma ku yeyi siku na leswi ntsanana swi hlampfana a ku nga ri sayizi liya ni nga yi chela eh. swi tswalaneni swi tele na matantshwa swin'wanyana ma swi vona e ni ku ndhawu leyi mpela hawu milorho ya mina ya tirha mani ni tshama loko ku lembe ni kuma ku ha loko ni ku huma dyambu swa ku ri na masana ni languta laya ni kuma ku yeses tihlampfi ti nga laya ta chavisa swihlapfedyana ku ya hi sayizi hi sayizi ya kona ni ku ya so na sweswi tihlampfi ti kona ta ha ri kona eh so damu leriya vanhu vo tala va ni sola va ku ni va nga tlangasi ku tsakama ka tiyindlu na misava kwalahaya mm. mara a hi mina hmm. ene ri angarhela four ya switandi so va blema mina va ri mina no chela mati ene a ni cheli mati phela hambi hi la muti lowu nga lahaya loko va chela ma va cheleta hmm. tanihiloko mati ma ri ma ya hansi eh. na twisisa e eh. eh. ma ya hansi mati hmm. ivi loko ma kuma ribye leri ra gravel hi ku lava va a va cela misava ya gravel mm. va celi swinene va za va kuma ribye mm. sweswi loko mi vona ri daka lahaya dan'wini ko va ri daka ra ku ta hi mpfula na mati mm. ma ni twisisi yeah. loko ha ha ku tshama lahaya vhela um eh, hi kumile kun'wana a ku tshweli nhova mm. a ko va ribye straight mm. leri nga siyiwa hi lexiya xa telb hambi a va cela hi telb mm. kumbe yini e ribyi straight ri nga ndlala mm. i ribyi lahaya ku ha ridaka ra ko loko wo nghena wo fika yilo a wu botlomeli e na telb sweswi yi nga nghena na movha yi nga nghena yi jamba endzeni ka mati wa hikwalaho ka ku a ku ri na ridaka ko va ribyi ntsena e a hi mina ni nga na folder ya mati lamaya ko va ku vanhu va swi teka onge mina no chela mati ene hi mina ni nga vanga damu ene damu ni ri kume ri ri kona mm. hi khale mina xidyoho xa mina lo desayita ku yini ku hoxa swihlampfana mara ni tibyela ku ku ya ka nkarhi loko ni va ni karhi ni kuma mali va lava ya ku va lahla thyaka ni ta va ni karhi ni chela misava

eh hi ku mina ni vulavula hi site ra hala ni nga kona eh. hala ka switandi leswi a swimbirhi ri angarhelaka kona a na problema hi kona hi ka mina eh. lahala ka mina ne ni vula ku ni ta va ni karhi ni chela misava loko ni kuma lava va thyaka ra ra tilori okay. e ku karhi ku pfaleka ku pfaleka mara lexi ni nga ta rhanga hi xona ka nkarhi wa sweswi mm. loko no hupanyana mali mm. before hi ku damu a ni nge ri tati sweswi mm. ni twisiseni yeah. damu a ni nge ri tati sweswi ri lava misava yo tala ngopfu so mina ni hleketile ku damu leriya ri tsema hi la xikarhi ka fense ya mina ne yeah. loko ni ta hupa mali ni lava ku lava telb okay. ma ni twisisa mm. telb hala haya ka ha ri misava xitandi lexiya xa vumbirhi ne mm. halaya i misava a xi fiki ngopfu damu leri a ri fiki makumu ka fence so ni hlekete ku ni teka ni lava telb yi koka misava liya yi tlakula ne mm. yi chela ku landza drata ya mina fence ya mina e, distance ya ku ringana two meter ya movha ya ku movha ya kota ku jamba mara swi famba hi fence ya mina ni pfala yini ni pfala ku loko loko loko ku ri na mati ka mina ma nga ti kombi ku ri damu rin'we na hala ka switandi leswin'wanyana mina ni lwela hala ka mina ma swi vona so loko yo kota ku ni chelela misava liya ku tala tanihileswi wa ni chela ka mina hala ku va patu ra two meter la movha yi nga kotaka ku famba ku sala hala mm. ni nga vona ni humele ngopfu ka milomu ya vanhu ya eh. ni twisisa swinene so xin'wana xo hetelela ni lavaka ku xi vutisa mm. ti-fish ta n'wini loko ti ri ti ri kaya ne mm. a mi chavi ku va nga ti moni ku va nga ti rhiya loko ti ti nghenanghenela eka miti leyin'wana mi swi endla njhani ku ti nga kakhulu kwalano ti nghenile ti kona hala ka hala ka switandi leswin'wanyana mm. ti kona ma mm. twisisa e ti famba hinkwako ti kona hala ka leswiya ka xitandi lexiya xi swimbirhi ma swi vona e ti fambafamba hinkwako se ntsena mina no languta ku ni a ni la ku vona munhu a ta ta riya halaya alensi loko ku ri vinyi va xitandi vinyi va xitandi na loko vo fika va chela misava hambi va va chela misava ti ta kota ku jambela hala ti ti hlenhla ma ni twisisi Yeah. mara hi ku- hikuva tona ti-fish ti kona na hala ka va makhelwani okay Eh. ya twisiseka swinene eh a ni tivi loko va va ta va va ri na na swivutiso van'wana va ta tlhela va vutisa ku ya mahlweni Na twisisa. Mara mina ni ni happy ku fikela sweswi mina xivutiso I'm Okay. Kaysen. hi le ka g1 solimakamu channel channel leyi nga number one hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla bahlungwani i swilo swa xiyimo xa le henhla leswi a hi ri na swona nhlikanini wa siku ra namuntlha Ntokoto Studios. Home of Technology.